Oňam Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi wesellemi Mekge-i Mükerremäge, enesi Äminäge we kakasy Abdulmuttalyba täbil bereýin diýip gaýtdyk diýýär. Oňam gelemizde Mekge-i Mükerremäge ýetemizde bir ulukan gapy barmyşdyr. Bir derwaza bamyşdyk Mekge-i Mükerremä girilýän. Şuny aýtjak gürrüňimde Delailün Nübüwwe Beýhaky diýen alymyň kitabynda bar. Başga-da Sire-i Halebiyye diýen kitapda bar. Inşaallah geçen hepde wada etdim. Her gürrüň aýtsam, inşaallah Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň dinine, Hudaý etmesin, bir öwjek bolup, edafa sözümi wodalajak bolup, edafa aýtjak bolup dagy artdyramaryn inşaallah. Delil, gaýym, senetli gürrüňleri hyzmatyňyza ýetirerin. Inşaallahu azze we jelle. Be her hal Mekge-i Mükerremäge geldik diýýä. Ohem gözüm kän adamla barmyşdyk diýýä Halime aýtýa. Ohem bir ulagymyzdan düşdik. Ohem Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi wesellem düşürdik. Nämeden düşürin? Bir musafirlikden geleňde, bir ýerden geleňde ýüküň gaýymlaýaň. Düşürjek zatlaň bar, gaýymlajak zatlaň bar, aljak zatlaň bar, sowgadyň bar, beýleki bar. Be her hal. Zatlaň dogurlajak bolup çagany ýerde goýdum. Zatlaň dogurlandan soňra, gel, çagany ýitiripdiris diýýär. Aý, şeýle gözledik, çagany tapmadyk. Şeýle gözledik, çagany tapmadyk. Şeýle gözledik, çagany tapmadyk. Waý, zat, men Muhammedi ýitiripdirin diýip, gygyranym bilmän galypdyryn diýýär. Oňam şo wagt kän märeke adamlar bardy, ola aýtdyla, Aý, näme aýallygon, nämä gygyrýaň? diýdile. Waý, men çaga ýitirdim, çaga görmediňizmi? Oňa adamlar aýtdy, Çaga kim bolýa? Onda men aýtdym, Muhammet ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Abdul Muttalybyň agtygy bolan Muhammedi ýitirdim men diýip. Ohom, aňryn bärin gözläpdirler, ýok, tapamzak diýipdirler. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem-de şo gidiberipdir, gidiberipdir, gidiberipdir, bir dereleň arasyna gaşyn gidiberipdir. Çaga wagtynda-da. Ohom, muny tapmadyk bir garry adam Halime aýdýar, meň aglap durşumy görüp, özüm tapyp bereýin diýipdir. Bir ulakan Hübel diýen but bar, gel diýipdir, özüm, Aý, ýog-a diýdim diýýär. Ýok, gel sen diýip diýýär, etmedi, alyp gitdi diýýär. Hübel diýen butuň ýanyna baryp, daşyndan aýlanyp, Aý, şu Muhammet çagany tap berewer diýdi, Hübel diýen but şo-durşuna ýykylady diýipdir. Onuň başga butda-da ýykyldy. Menden dileme diýdigi-de, ine, Magtymguly şanyň aýtýany şu. Senki gelliň dünýäge botlar bolundy herne gün, Artdy yslam şöhreti, kafyrlar oldy hem zabun, Hem Ebu Bekru Omar, Usmanu Haýdar Rehnemun, Boldy kafyr zyt saňa, ismi kurbyň Mu'minun, Iki dünýä boldy hoşnut, rahmatyň görgeç Resul, Sallallahu aleýhi we sellem. Om Halyma aýdýa, Mundan tamam üzüp gitdim. Ah, belkim Abdulmuttalyp eşitmesin diýdim diýýä. Onda habar aýlanyp-dolanyp, Muhammet diýen çaga ýitipdir sallallahu aleýhi wesellem, Abdylmuttalybyň agtygy diýip, muny Abdylmuttalyp eşidip, Huzur howasy pert, ýaşuly adam, bu çykypdyr daşary, öňünden Halyma çykypdyr. La'alla ibniki zalla, Çaga, ogluň ýitdimi-aý diýipdir, Halyma gaýdypdyr. O hem ýüzüm gara çaga ýitdi diýipdim, aýtdym, diýýär Halima. Şeýle-şeýle, bir ýüklerimizi açdyk, bagladyk, dograjak boldum, çaga ýitenini bilmän galypdyryn, diýip. O hem Abdulmuttalyp bile-billigi bilen gygyryp adamlary üýşürdi. Men balam ýitipdir, tapmaly bolýar diýdim, diýip, Abdulmuttalyp aýdypdyr. Bütin adamlar üýşüp, Eý, Abdulmuttalyp, derýa gaşyny urarys, daga gaşyny urarys, çöle gaşyny urarys, narahat bolma, taparys, diýipdir. Ürküşdäne depelere çykypdyrlar, inipdirler, çykypdyrlar, inipdirler, tapmandyrlar. Oňa adamlary şudur-şuna öz hallaryna goýakana Abdylmuttalib Käbäň başyna gelip aglap tawaf etmäge durupdyr. Ýa Rabbi inne Muhammeden lem ýujed, fe jemi'u kawmi kulluhum muteraddid, ýa Rabbi rudde weledi Muhammeden, urdudhu Rabbi westene indi ýeden, Eý jan Allam meň agtygyň Muhammet ýitdi, Uly millet awara bolup bä şon öwürdi ibersene. Eý jan Alla Muhammedi maňa öwürde getir. Goý maňa arka bolsun, goý meň bir ulukan elim maňa abraý boljakdy diýip Abdulmuttalyp aglap doga etmäge durupdyr. Oňam bir ses gelipdir. Maaşiral kawmi la tasihu fe innel Muhammed Rabben la yahzuluhu ve la yuzi'uhu. Eý kawum, eý Kureýş! Aglaşyp, gygyryşyp durmaň diýipdir. Muhammediň özüniň Hudaýy bar, Rabby bar, Allasy bar, ony zaýa edip, ony dargar ýaly etip goýbermer, Hudaýyň özi öwürjek diýipdir. Be her hal adamla gözleşip dukala, şol gözläp duran adamlaň biri bir çagajygy görüpdir. Qaimen tahta şejeratin yajzibu agsanaha we ya'basu bil waraq. Bir çagajygy görüpdir, bir bagyň şahasyny çekip, ýapraçyklaryny oýnap duran müşdikde. Oňam bärki baran adam aýdypdyr, Men ente ýa gulam, Äý oglanjyk, kim bolýaň sen? diýipdir. Onda o-da aýdypdyr, Ana Muhammed ibnu Abdillah ibnul Abdul Muttalib. Men adym Muhammed, dädem Abdullah, kakam Abdul Muttalib diýipdir, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem müşde. Ynsan derrew edep-terbiýesiniň içinde ulalan çaga, Allajanyň terbiýesiniň eteginde ulalyp barýan çaga, ol-ol çölde, tebigatda-da höwri açyk dilini ulalan çaga açyk şeýle jogap beripdir, Men Muhammet, Abdullaň ogly, Abdullah-da Abdulmuttalybyň ogly. Derrew muny alyp, Abdulmuttalyba gaşyn äkidipdir säwil bermäge. Abdulmuttalyp gursagyny alyp, gujaklap, aglap, Wah, ýandym-da, ogul! diýipdir. Daşa gidadyň-da! diýipdir. Oňa Abdulmuttalyp, Ýigrim däne diýämiň damagyny sallaň, sadaka ediň! diýipdir. Alany alyňka ediň, ýigrim däne diýäni, sahy Abdulmuttalyp, mert Abdulmuttalyp, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aman ýene elime ýetişdi diýip, ýigrim diýäň damagyny salyp, şo duşuna sadaka edipdir-de. O hem Halyma Abdylmuttalyba aýdypdyr, Eý, kakasy Abdylmuttalyp, bu çaga biziň elimizdedi, şüjre gürrüňle boldy. O hem muň gelip gursagyny ýarypdyr-la, içinden zat çykarypdyr-la şu gürrüňleri aýdypdyr. O hem Abdylmuttalyp gujaklap, gursagyna alyp, ýagşy gysyp aglap. Inne libni şe'nen wedittu enni udriku zalike zaman. Men gaty umyt etýän bu oglum bir ulukan adam boljak. Wah, şo gününi bir görsem-dä gözüm menen diýip aglamaga durupdyr Abdulmuttalip. Men bu oglumyň ulukan adam boljagyny özüm gaty umyt edýän. Wah, şo gününi görsem-dä diýipdir. Aham, bular gelipdirler Halyma, Äminäň ýana. Ämine aýdypdyr, Näjüre boldy siz çagany getirdiňiz? Ýaňy bäş-alty aý mundan ozal ýalbaryp-ýalbaryp, haýyş edip alyp gitdiňiz çagany, indi näme getirdiňiz? Aham, Muňa-da biz aýtmaly bolduk bolan zady. Şeýle-şeýle boldy. Biz-de muňa bir zat bolarmyka diýip gorkduk. Aham, Ämine saňa getirip durşumyz, diýipdir Halyma. Onuň ämine aýdypdyr. Ýok, diýipdir. Bu oglum bir ulkan adam boljak, diýipdir. Men bu barada göwrämde kawa dünýä geçenemde kän-kän gudratlar gördüm men, diýipdir. Bu barada hiç gorkup ýörmäň, çagany goýdan gidagaň, diýip, Halyma goýasy-da gelmäni, Resulylla jandan hoşlaşyp, säwül berip-de, äminäk säwül berip, Beni Sagt öz taýpalaryna gaşyn ugrapdyr. Indi kimiň elinde galdy? Äminäň elinde galdy. Göterýän kim, saklaýan, oýnatýan, güldürýän, Bereket diýýän zenana Ummu Eýmen-de diýýärler. Oňam Äminäň elinde galýar, tä Resulullah sallallahu aleýhi wesellem alty ýaşa barýar. Alty ýaşa baranda Ämine Resulullah sallallahu aleýhi we sellemi alyp, daýylaryna gaşyn zyýarat etdireýin seni diýip, Medine-i Münewweräge gelýär. Birnäçe nefer bolup, Medine-i Münewwerede Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň garry daýylary bar, şolara gaşyn getirýär. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem soňram-soňram Ol Mekge-i Mükerremeden Medine-i Münewweräge hijret etmeýän ulalandan soňra, şonda aýdypdyr-da, Ene diýipdir, Süleý diýipdir, enem pahyry men getirende Süleýe getirdi diýipdir. Men diýipdir, şonda çagadym, alty ýaşymda diýipdir Resulullah sallallahu aleýhi we sellem gürrüň berýärmişde. Men çagadym diýipdir, şonda ýehudylaryň alymlary gelip, Ahyrzaman pygambary bolmalyşy diýip giderdiler diýipdir. Oňam bir gün gelip, bir ýehudy alym gelip maňa aýtdy, Medine-i Münewwerede kal, Gelip maňa aýtdy, Adyň näme? diýdi. Men adym Ahmet diýdim. Ohem köýnegimi galdyryp arkamy gözledi, görse arkamda şol ahyrzaman pygambaryň kepderiň ýumurtgasy ýanjak alamat boluweti, Ahyrzaman pygambarşy diýip gygyryberipdir. Ohem enemde bu gürrüňi eşitdi diýýär Resulullah sallallahu aleýhi wesellem. Ohem şula bahylçylyk edip bir zat edamytyn diýip, indi Medinä-Münewwerede durmaýly, bir aý durandan soňram indi gaýtmakçy bolduk diýipdir. Oňham bärik gelip, gelip, gelip, Äbwä diýen ýere ýetenlerinde, Ämine merizläpdir. Näme merizlik? Ölüm merizçiligi. Ämine-de indi alty ýaşa dünýä gelmäkä, göwredeka Abdulla dädesi dünýeden geçdi. Alty ýaşa gelende-de Ämine diýen mähriban enesi dünýeden geçmeli ýeri gelipdir, Äbwä diýen ýerde. Oňham Resulullah sallallahu aleýhi we sellem häzir alty ýaşynda, ene dünýeden geçmäni, geçmesizligi bilmeýän wagtynda enesiniň ýüzüni gözläp duran Ämine-de ahyrky janlary, ahyrky demlerinde çagajygynyň ýüzüni gözläp goşgy goşmaga durupdyr.

O hem aýdypdyr. Jan ogul diýipdir, Meň gören zatlaryň dogry bolsa, sen älem-jahana rahmeten lil alemin bolup geljek pygamber bolmaly sen diýipdir. Kän ýehudylar zol aýdyp otyr alymlar. Olaň aýtýan kepleri bilen, hut enesiniň gören zatlary bilen, Jan ogul diýipdir, Sen görjek, meň gören zatlarym dogry bolsa, sen älem-jahana iberilen pygamber, Mekgedir, daşarydyr hemme ýerik iberilen Ibrahim garry kakaň Ýigrimi arkadan aňyrrakdäki Ybrahym Halylullaň dinine sen bir ýaratjak, yzyna düşjek adam sen diýipdir. Hudaý seni butlardan alyp galdy diýipdir. Gözi bilen görüp otyrdy Resulullah jan dünýä gelende butly hut-buhut ýykylanlygyny. Ýürek barsa butlaň ýykylyp duranlygyny. Hudaý seni butlardan alyp galdy, şu obaň adamlary ýanak butuň daşyndan aýlanamy diýjek bolup. Oňam yzyndan-da aýdypdyr goşgusyny tamam edip.

Ine bize Rasulullah sallallahu aleýhi wesellemiň Indi dädeden-de galdy, eneden-de galdy, ebwe diýen ýerde Ahan bu habar Abdulmuttalyba ýetişýär. Abdulmuttalyba habar gelýär, ýigrimi ýaşynyň döwregindäki gelni Ämine dünýeden geçip, Ah, Muhammet diýen agtygy dädeden-de galdy, eneden-de galdy diýip, muňa ýüregi ýanyp ebwe diýen ýere baryp, agtyjygyny gujagyna alyp gaýtýardyr.

Ýok, men bu oguljygma zat diýmäň, diýipdir. Muňa işara etmäň, muň aýagyndan çekmäň, diýipdir. Oglum azat, diýipdir. Bir, inşalla, uly kon adam boljak. Muň uly kon ýagdaýy boljak. Muňa zat degmäň. Özüniň uly kon adam boljagyny aňýar, şu düşekde oturýar, diýipdir. Oňam Abdulmuttalyp, Hulasa, indi Mihriban saklarjak kim indi? Muň kakasy Abdulmuttalyp-da. Abdulmuttalyp gowy-gowyna har bişende, Resulullah jany käde ýanynda oturdyp, käde uýlugynda oturdyp, oňam ýumşajyk ýeridir, bişenje ýeri, Al jan ogul, aý gowja ýerşi jan ogul, aş tarjyk iý jan ogul diýip, zol agzyna berip, eline berip, öňüne süýşürip Resulullah jana mähebbet etýänmişdikde. Oňam bir gün Resulullah sallallahu aleýhi wesellem aýdypdyr, Kaka gözüm agyrýar diýipdir. Onam Abdylmuttalyp, Bämetjegiň bilmäni adamlara geňeşipdir. Adamlara aýdypdyr, Weý, palan ýerde sofa bar diýipdir. Bir rahyp bar, bir mesihi ybadat edip beren bar. Şoňa bar, şo doga edende gözi gowy bolýar diýipdir. Onam bi Abdylmuttalyp Resulullah janyň elinden tutup, ýaňky rahyp sofa agaçyn barýar. Soňam rahyp muny görýä, aňty-taňta bolýa. Gözi agyrýaýýan çagaň şumy diýýä? Hawa diýýä. Derrew suwa düşüp, egin-başyny täzele, şol okaýan kitaby, ýa Injil, näme bolýan bolsa, ýa soňrak ulama alan kitabynda, hem kitaby gözläp, hem Resulalla jany gözläp, hem kitaby gözläp, hem Resulalla jany gözläp, Heý, Abdulmuttalyp, şuň gözi agyrýamyş-da, çagam? Hawa diýipdir. Muň şyfasy öz tüýküriginde diýipdir.

Eý, Abdylmuttalyp, diýipdir, men başga merihlere okaýamda yzyndan doga etýän, şu ahyrzaman pygambaryň hormatyna şypa tapsyn diýip dileýänim şunuň hormatyna, diýipdir. Sen çagaň özüň getirip, maňa doga etdirjek bolýaň, diýipdir. Men özüm başga kişä, halka doga okaýamda, şypa tapsyn diýemde, Allahtagaladan dileýän, Hudaýy, ahyrzaman pygambaryň hormatyna, ahyrzaman pygambaryň berekedine diýip, şuny wesile tutunyp Hudaýtagaladan dileýän, diýipdir. Sen diýipdir, münüp getirip otyň-a diýipdir. We her hal, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem bir döwür Abdylmuttalyby öňküden beter geň bolup, ýene bärik gaşyň gaýdypdyrlar. Ahyrky jöwüriň inşalla Küştdagadan tamam edeli. Oham Abdylmuttalybyň elinde indi ýaşady. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň özi aýdýa, Sekiz ýaşa baramda-da, Abdylmuttalyp garry kakasy ýüz ýaşyň döwreginde ýa aňyrrak ýa bärräk oňusynda yhtylas kän, Ýaşuly kakasy-da dünýeden geçmeli bolýa. Wa bakyýa sallallahu aleýhi we sellem ýanduru we ýebki halfa jenazati jeddihil atu. Indi düşünipdir, dünýeden geçmek nähilli, dünýeden geçmäň nähilli. Indi garry kakasy iň saklap berenini şidi, indi bu kakasynyň jenazasynyň yzyndan aglap galypdyr-da. Öňki enesinde, dädesinde düşünşen-a. Kakam-da gitdi diýip, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aglap galypdyr. Ahyrkysy ulamalaý diýä. Ine, Allah Tagala dädesiniň dünýä gelmäkä galdy. Şondan soňram Resulur Rahmeten lil Alemin bolup gelende, hä, oň bir syýasatly dädesi bardy, oň bir höwere zerem dädesi bardy, şol öwretdäkim diýilmez ýaly. Enesi-de dünýeden geçdi. Aý, oň bir basabat enesi bardy, ýa oň bir höwere zerem enesi bardy, ýa okyjy, bilimçi enesi bardy, ýa enesi-de şony zol äkiderdi, ýigrimi ýaşa çelip bir bilýäniň ýana äkiderdi, Şol öwrederdä diýilmer ýaly. Ohaň kakasy bar, gaty bir syýasatly, haýbatly, zereň, bir obaň, uly milletiň hany bolup ýaşap beren. Allahtagala deslap iki ýaş etelýär, beýldi. Soňaramda enesiniň ýanynda. Ine zat öwretmek häzir bir ulakan-ulakan ezametli zat öwretmeden kiçi wagtynda, Sekiz ýaşynda Allahtagala kakasyna dünýeden geçmeli diýýär. Soňram ol haýbatly, azamatly kakasy öwretdi bu zatlary-da diýilmez ýaly. We birde dünýäk bir ders bolar ýanak ki, bi Resulur Rahmatan lil Alamini Allahtagalaň özi terbiýet berip, özi ulaldyp, özi edep öwredenligi dünýe boýunça taryhda sebit bolup, sabyt bolar ýaly. Allah Tebaraka we Taala hemmämizi Resulullah janyň mähebbetini känden-känden bersin inşaallah.